my naija people i don bring una ogbonge bishop news tori my name na neyi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di federal capital territory minister wey be nyesom wike don come dey tell di africos spain and oda kontris dem embassies dem wey dey for inside abuja say im give dem two weeks so to go pay dia ground rent for inside abuja or else im go revoke dia title and im yarn dis tok on wednesday february 14 2024. di corporate affairs commission wey be cac don come dey tell all di social media content creators dem on top instagram and tiktok wey be say dem get plenty followers dem say make dem go register dia business wit cac o so dem go fit dey pay dia taxes dem and na di registrar general of cac wey be Hosseini Magaji, na im come out to come yarn this talk on Tuesday, February 13, 2024. One Nigerian soldier man don come fire bad mouth to take give President Bola Ahmed Tinubu after winning honour Super Eagles dem with one flat and land and also OON for inside Abuja say because of the way say they play well for on top the African Cup of Nations and the soldier man come dey tell President Bola Ahmed Tinubu say him dey for northeast come fight Boko Haram for more than four years plus. as dem come shoot am gun wey make di bullet still dey for inside im body till today but no federal goment call dem to come give dem medal or to honour dem because of di way be say dem dey fight against omila boko haram dem. mr tobi loba wey im brother come out to come yarn say im dey loss o im don finally don come out o dem don see am o as im come dey yarn say im comot for house o dey go mushi to go buy material na so im come reach oshodi come enta one minibus say make im go ikeja computer village to go repair im phone o say before you know sleep just carry am o say before he come open him eyes he come see himself for inside one bush wey dem be say dey tie him hand come even tie him face he not even dey see anybody but dey hear voice of people dem say na so dem come collect him phone come carry am come go dump for inside one bush but with the help of some nigerians uh, wey see am for inside ogun state na dem come give am transport money as he come pay the transport money take come back lagos state.

come explode wey make fire come catch. The Association of Master Bakers and Caterers for inside Nigeria don come dey talk say all their members dem go do nationwide strike eh, on February 27 say because of the high cost of production and na on Tuesday February 13, 2023 na im dey come out oh, come yarn this strike notice. plenty nigerian men dem wey be say dem like beer well well don come dey provoke o after wey nigerian breweries come out come yarn say dem don increase the price of their drink o and e go start from february 19 to 2024 say because of the increase of dollar wey dey happen for inside nigeria. plenty youth dem for inside ogele delta state don come out come do an angry protest against police brutality say because ekoloba police dey arrest young people dey come dey harass dem dey even dey assault plenty of dem and nothing dey do and dey come out come do this an angry protest yesterday wey be february thirteen twenty twenty four. The Economic and Financial Crime Commission operatives dem don come burst enter inside one student dem hostel wey dey for Federal University of Technology Akure for midnight eh, as EFCC come dey beat dem come even collect plenty of their properties dem and carry their car come even scatter plenty of their things dem and this gbege happen for akure ondo state on wednesday morning february 14 2024. You get this black car, you get lock, bad, bad. They can't find the key, so I think they are leaving it. They're already going. some passenger dem don come provoke come dey beat airport staff dem come scatter all their properties dem say because dem cancel dia flight wey wan carry dem take go london for inside murtala muhammed international airport to lagos so na im dis gbege take happen. Those is na so dem do dis thing now. How the international discover their country. plenty traders dem don come dey cry dey lament after ogbonge fire go burn shops wey dey for inside computer village ikeja lagos state but nobody wunjure or kpai on top dis fire as at when we take dey yarn dis tori na only goods dem worth of millions na dem burn fire. di mtn nigeria don come host breakfast session early in di morning on wednesday february 14th as dem come welcome di super eagles dem to celebrate dem and also to tell dem thank you for the good work wey dem do on top the african cup of nations for on top this video wey be say dem see some journalists dem wey try to interview alex iwobi wey be super eagles player na so im just jejely dey to am ah, dey run comot because im no want nigeria as a problem na so the journalists dem come try to interview osimhen wey make am take provoke come tear for the journalist man say make dem leave am say because im no get that kind time. alex iwobi can we can we talk to you please very come please come come over. osimhen how does it feel to be back home please.

players because we are also human. Some As today be February 14, 2024, we be say plenty lovers that they celebrate their loved one will be Valentine's Day. Now so some boys that we gather that say, come see one couple wey two of them dey waka im own as they wear white and red dey waka their own jejejely na so the boys dey come gather themselves come dey clap am for them dey hail them say because e no dey easy to find love for this